Häerzlech wellkomm zeréck bei en neie Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. An haut hu mer e Gaascht dobäi, nämlech e ganz gudde Kolleeg vun eis, de Sam. Moien, dir zwee. Yo, yo. Ja, moien, moien. Jo, de Sam deen hëlleft eis haut e bëssen an d'Déifte vun enger wichteger Band, mengen ech, wou de Sam an ech eeben, ech mengen nach virum Pit kennegeléiert hunn. An fir fir do e bëssen wullen ze goen an déi Saachen erauszepicken, wou eis déck gutt gefalen a wou eis guer net gutt gefalen. An do gëtt et, mengen ech, esou munches erëm ze soen. Jo, et ass tatsächlech esou. Also ech muss och soen, et ass awer eng schwiereg Diskussioun, mee dat do komme mer nach dozou. Voilà, dat wäerte mir elo gesinn. A mir schwätzen natierlech iwwer keen aneren ewéi In Flames an enger neier vun eisen Uncovered Episoden. Ja, du sees dat esou, keng aner, et huet keen aneren un déi geduet, mee dat ass ok, dat ass gutt, kee Stress. Jo. Voilà, jo, In Flames, Matbegrënner vun der schwedescher Melodic Death Metal Zeen zu Göteborg, ech mengen zesumme mat At the Gates an Drag D'Actoun Kilty, wann si domols mat d'Genrebegrënner gewiescht, definitiv, gell, an bis haut nach zimlech kommerziell dobei an erfollegreich och dobei, muss ech soen. Jo, seit 1990 ënnerwee, gesinn ech grad, he, also. Genau. Jo, an dozou ass nach ze soen, dass esouguer ee vun Dark Trankillity do mat bei In Flames gewierkt huet. Jo, wéi heescht e scho méi? Niklas Sundin, mengen ech. Sinn mer elo net sécher. Dat weess ech elo och net. Dat ass och kee Stress. Mee et sinn, ech mengen, och nach anerer. Ech mengen, och bei der éischter Opnam, oder war et net esouguer vu Lunar Strain? Nee, deen aneren, Jester Race, wou den Oscar Stramblight vun Hammerfall huet do d'Gittaren iwwerhall mam Jester. Jo, also do war bei deem éischten Album war e bëssen e Va-et-vient, jo. E Mischmasch, jo, e Mischmasch vu Leit. Mee keng Ahnung, ech froen einfach mol de Sam. Sam ass jo elo haut. Spezial Traitement kritt en haut, soe mer esou. Oh, Hose runter, nee, esou wäit kommen. Wéi hues du In Flames kennegeléiert? Ma jo, dat war, jo, wéi soll ech dat soen, et ass am Fong duerch e deemolege ganz gudde Kolleeg, deen huet mer einfach eng Kéier eng CD an de Grapp gedréckt, dat war deemools eng gebrannten CD, ohö, höhö, an do stoung näischt drop ausser In Flames an ech hu mer dat eragezunn An ech war begeeschtert, ech war einfach begeeschtert. Et war den Album Tokyo Showdown, also e Live-Album vun hinnen. An ech war weg. Also ech muss wierklech soen, dat war nach sou eng Zäit, wou ech nach net ganz decidéiert war, wat mäin Museksgenre ass. Well ech hunn do déi Zäit nach sou Saache gelauschtert wéi Eminem. Dokter Dre, D-12, ech hunn awer och sou Saache gelauschtert déi méi kommerziell waren, wéi Bloodhound Gang an esou weider, wat dee Moment eben e bësse méi rockeg war. Mee wéi gesot, ech krut deen Album an de Grapp gedréckt an et war déi Band, deen Album, dee mech einfach an d'Metal-Zeen agefouert huet an och do hänke gelooss huet, soen ech elo emol, well säitdeem lauschteren ech eigentlech näischt aneschters méi wéi Metal. Ausser am Auto, wann ech grad keng CD dobäi hunn, do ass dann de Radio, mee dat ass eng aner. Mee et ass wéi gesot, In Flames huet mech, soen ech elo mol, markéiert, also wierklech markéiert. Dass vun do sinn ech op aner Saache komm wéi Cradle of Filth, bon gutt, dat sinn aner Geschichten, mee In Flames war, wéi soll ech, jo, Matbegrënner vu menger Metal-Existenz entre guillemets. Et huet d'Dieren opgemaach fir nei Saachen. Absolut, absolut. Also et ass, deen, deen Album ass op mengem Discman deemools erop a rof gelaf, obwuel ech keng Plaz a menger Täsch hat fir en Discman. E war ëmmer dobäi, mat In Flames, wéi gesot, mat där CD. An ech hu mer esouguer dräi Wochen drop eng Kéier iergendwou an Däitschland, wéi ech mat mengem Papp zu Tréier war, den Album gesinn do am Rayon stoen. Ech hu mer e kaf, fir einfach eben dann och déi Band ze ënnerstëtzen.

An en erënnert mech awer och ëmmer erëm un In Flames, un déi Zäit. Wéi gesot, et war eng gutt Zäit. Ech hunn nëmme positiv Erënnerungen un déi Zäit. Haut ass et eppes aneschters, mee dat, wéi gesot, do, do komme mer jo nach drop ze schwätzen dann. Jo, ech mengen, In Flames ass eng Band, wou vill, vill matgemeet huet, eng, natierlech och eng gewësse Karriär dann och hannert sech huet, wa se scho säit soi-disant 90 do ass. Wéi vill Alben sinn et? Et sinn der eng jett, gell? An awer muss ee soen, datt ab engem gewëssene Moment gesäis de, datt eng Band, wéi esou vill Bands, wou mer hei schonn an der Uncovered-Spart duerchgeholl hunn, do mierks de, datt e gewëssene Changement do ass. Ass déi gewollt? Ass se net gewollt? Ass se fir d'Fans? Ass se einfach fir ze soen, nee ech hu guer keng Loscht méi dat ze maachen, wat ech elo maachen? Bon, dofir si mir net do, fir dat ze jugéieren, dat muss d'Band selwer wëssen. Mee halt, vill Albe sinn hautzudaags net méi esou dat. Dat steet, mengen ech mol, fest. Zumindest an dem Aspekt, wann s de, ech soen emol, also wann ech un In Flames denken, dann denken ech un, jo, meng definéierend Albumen, och déi ech kennegeléiert hunn, dat war, jo, Clayman, We Will Remain an Soundtrack to Your Escape. Mhm. Dat, ja. dat, dat ass meng Trilogie vun hinnen, wou déi kannst du ëmmer rëmlauschen an entweder sinn se awer ëmmer gäil. An de ganze Rechen deen ech mech schwéier. Dat ass natierlech och eng Gewunnecht, muss de och sinn. Ja, neen, ech muss, ech kann der do awer nëmme Recht ginn. Also et ass och bei mir, wéi gesot, Tokyo Showdown, dat war jo dann esou eng. Du schwäerms ëmmer dovun. Dat ass, dat ass och, dat ass einfach deen. Dat ass och gäil. Dat ass, ech weess net, och haut wann ech do deen Album lauschteren, ech hunn nach ëmmer esou Jo, Glécksgefiller, esou kann ee soen. Et ass awer e gudden Album, plus rekapituléiert e gutt, wat se déi Jore virdru gemaach hunn, virun Re Route To Remain. Zu Re Route To Remain hunn ech och nach eng Anekdot, dat war nämlech deen éischten Album, déi éischt CD, déi ech a mengem éischten Auto lafen hat, a mengem éischte Radio, deen ech do agebaut hunn. Ja Moment dat is net vergëss. Ja deen ass och nach ëmmer an deem Radio dran well den Auto ass just weg. Ja den Auto ass leider futti gaang a wéi ech den Radio ausgebaut hu war halt déi CD do nach dran an et war awer leit net de selwechten Dag. Ech wëll dat ënnersträichen, ech hu net mäin Auto direkt den éischten Dag gefëmmt. Ja nee mee ja et ass et ass den ja mee dat sinn awer esou wéi de Jules seet déi definéierend Albume fir fir meng Generatioun, eis Generatioun entre guillemets. Et ass wierklech Warracle. Clayman, an dann jo och We Rule to Remain, wa mer elo den Tokyo Showdown ewech loosse, mee dat si wierklech esou déi Albumen, déi fir mech In Flames ausmaachen. Jo, deen definitiven In Flames Sound hunn a wou mir och appréciéieren.

Ech zielen ech mech dozou. Ech mengen de Pit och. Du bass warscheinlech méi spéit dozou komm, mengen ech souwisou. Du has jo méi spéit mam Metal ugefaangen, mee mee du bass awer zimlech fréi och op In Flames komm, eben duerch, du hues At The Gates zimlech fréi gelauschtert an natierlech do ass deen Numm dann. Och duerch dech eben. Ech mengen In Flames war effektiv eng vu mengen éischte Metal Bands, éischte Metal Bands punkto Alles wat e bësse méi haart geet, mat mat harsh vocals an esou weider gell. An du has mech drop bruecht gehat och mat We Would Remain, dat war och mäin éischten Album gewiescht vun hinnen, deen hunn och Dag an Nuecht ass deen am Auto gelaf an iwwerall gelaf wou ech war gell an och den den jo Soundtrack to Your Escape och mega gäil. Mega gäll, war och mega gäll Zäite gewiescht, war schon, war ech. Souguer do, weess de, ab deem Album Soundtrack to Your Escape hunn d'Fans scho gedeelt, eben well do ganz vill Elekt, ech wëll net soen Elektro Deeler, awer esou de Sound huet schon e bësse geännert. Et ass e bësse méi lues ginn, e bësse méi, jo, ech weess emol net wéi ech soll soen, et ass einfach dat, dat Brutalt entre guillemets, In Flames géif ech elo net onbedéngt als brutal bezeechnen, Mee dat Haart ass do schonn e bëssen an den Hannergrond geréckelt, dat ass wouer. Mee et war awer nach ëmmer e gudden Album, do kann ee wierklech näischt dogéint soen. Et war vill Effekter dran, dat haten se virdu net esou en masse. Dat hat Tree Wood awer och gehat. Jo, jo, ech fannen do war zwar nach dezent, also dat ass natierlech elo just mäin Aspekt. Ok, Lidder wéi Cloud Connected oder Trigger oder wat ass et? Black, Black and White, war dat net dat? Dach, dat war Black White, meng ech. Keng Ahnung, dat war, do war eng dezent Nuss vu sou Synthesizer an sou elektroneschen Deeler. An um Soundtrack war, war et scho bal, wéi wann d'Gittare gingen iwwert, jo, en Effekt lafen, wou d'Gittaren wierklech Nach méi elektresch klénge léisst wéi se u sech scho sinn. Dat kléngt vläicht och ganz lusch, mee esou ginn ech mat där CD ëm. Mee se ass gäil. A wa mer natierlech elo an der History kucken, mir schwätze vu Lunar Strain, mir schwätze vun The Jester Race, Oracle, Clayman natierlech, warscheinlech mat hire bedeitendsten Album, vläicht net hire gréisste kommerziellen Erfolleg, mee dat ass dat wat den Album, also dat ass deen Album wou d'Band definéiert huet. Zumools an der Fangemeinde ass meng ech dat allgemeng de beleeftesten Album gewiescht. D'Lidd Clayman, Pinball Map an Only for the Weak, meng déi spillen se haut nach. Genau, genau. Mee do koum jo dann och de Moment wou e gewëssene wichtege Personnage aus der Band decidéiert huet ze goen. Net, ech weess net ob et elo gewollt war oder wat och ëmmer, en hat natierlech och seng gewësse privat Problemer. Den zweete Gittarist, den Jesper Stjernblad, ass nom Album Sense of Purpose gaang. Deen Album hues de och scho gemierkt, esou ok, et ass nach ëmmer In Flames, mee do geschitt eppes, wat wat halt net méi esou dat definéiert. An dat ass mat ee vun deene Grënn och, wisou datt hie gaangen ass, nieft senger. senger solo Krankheet, sengem Alkoholismus un huet missen awer bekämpfen. Ech mengen de Mësch ass nach ëmmer Musek, awer et huet guer näischt méi mat Influenz ze dinn. Jo dat war et, ass dat awer wéi s de sees, also et ass et ass mengen ech och de Sense of Purpose, also sou deen Album wou ech einfach scho mol nëmmi kaf hunn. Also ech hu mer en ugelauschtert, mee ech konnt mech einfach net méi domadder identifizéieren. Et war war net méi dat firwat ech In Flames gelauschtert hunn. Et ass et war e bëssen esou en traurege Punkt, well ech jo wéi gesot In Flames esou héich an an Wolleke gehuewen hunn an et war op eemol vun engem Moment op deen aneren eppes aneschters. Ech wëll net soen, datt et schlecht war, also et sinn nach ëmmer déi eng oder aner Lidder déi ech vun hinne gutt fannen. Mee et ass den Haaptgrond firwat ech In Flames gelauschtert hunn. Deen ass awer, muss ech ganz éierlech gesot gestoen, deen ass einfach ënnerwee iergendwou verluer gaangen. Eventuell ass et duerch meng perséinlech Entwécklung, d'Entwécklung vun der Band selwer, wat jo och net onbedéngt schlecht ass. Mee wéi gesot, also et ass, et ass, iergendwou ass eppes ënnerwee verluer gaangen, wat mer, wat Wat mech deemools gereizt huet, feelt einfach haut. Dass ech weess net méi, firwat ech In Flames soll lauschteren. Dat ass e bësse schued. Jo, du hues et grad elo och gesot. Ech mengen, ok, eng gewësse Selbstevolutioun oder du lauschters jo dann och aner Saachen, aner Bands. Natierlech Däin Ouer evoluéiert an däi Geschmaach souwisou. A wann s du dann, sou ech vergläichen ëmmer mat engem Steak, wann s du däi Steak wëlls saignant oder oder bleu iessen, an dann ech decidéiert de Kach an enger Woch, nee ech maache lo näischt méi bleu oder saignant, da gees de net méi dohin. Sou e bëssen. Sorry fir d'Veganer dobaussen an d'Vegetarier, gell, mir sinn oppe fir all Kichen. Ech mengen do schwätz ech fir eis dräi, mee e Steak däerf net duerch sinn.

dann engem do proposéiert ginn. An et ass fir mech, ganz éierlech gesot, ech hu mer elo déi lescht Wochen nach e bëssen ugelauschtert, eben just fir mech heirop virzebreeden, an ech kommen ëmmer zu deem selwechten Entschloss, wéi soll ech soen, dass, dass, dass schwiereg. dass et ass net schlecht, mee et dauert schonn eleng fir dass ech e Lidd fannen op där CD fir mech mat deem kënnen z'identifizéieren, ech mengen et ass dat véiert Lidd I am above an dat ass esou zimmlech dat Lidd an et ass leider och dat eenzegt Lidd mat deem ech mech identifizéiert kréien, esou wou ech mer denken, jo dat ass In Flames esou wéi ech et kennen, esou firwat ech et lauschteren. An fir de Rescht ass et mer einfach ze lues, de Gesang ass einfach ze clean ginn. Also ech weess, et ass quasi kee Gejäiz méi do. Dat lescht Lidd, wéi heescht et scho méi, dat ass och relativ melodesch an et fänkt och ganz gutt un an et denkt een einfach, jo do ass In Flames sou wéi ech d'kennen. An et gëtt einfach net méi haart. Et bleift einfach clean, et bleift einfach melodesch. An et ass et ass e bësse schued, dass, wéi gesot, also. Stay With Me, also. Jo, Stay With Me, genau, genau, voilà. Et ass, do fannen ech In Flames nach eng Kéier dra erëm am Intro vum Lidd. Et ass gutt melodesch, Fänkt gutt un, mee et gëtt awer net besser. Wéi gesot, also dat eenzeg Lidd, wat ech op där CD wierklech gutt fannen, ass I Am Above, an dat ass vun zwielef, zwielef, eelef Lidder, zwielef, pardon, ass et awer e bësse schued, dass wierklech just ee Lidd do ass, wou ech mer soen, sou, jo, dat ass en gros gutt. Ech wëll elo net soen, dass déi aner Lidder schlecht sinn, se sinn a sech selwer och, vun der Musek hier, ganz gutt. Nee dat de Gesang de Gesang dass einfach fir mech net méi net méi In Flames wéi gesot firwat ech In Flames wëll lauschteren dass dass mer ze lues dass einfach ze lues jo. Jo ech ginn der do Recht, ech hat och wou I Am Above rauskomm war hat ech geduecht sou oh dat do ass nawell richteg nice gell an ech hat mech och sou bësse souguer gefreet op den Album well Won da bis do war, war dunn schlussendlech awer eng Enttäuschung gewiescht, sou well ech kann och mol net soen wat et war. Ech ech hu jo am Endeffekt näischt dogéint wann se elo e bësse méi méi lues ginn a méi cleane Gesang, mee et huet einfach iergendwéi dem Album un eng Séil gefeelt, hunn ech fonnt. E bëssen. Mee leider muss een och dozou soen, datt och schonn op deene leschten Albumen, et war. Battles, virun allem Battles war schonn deen Album, do sinn se reegelrecht verspottet ginn op villen Metal-related. Jo, Siren Charms war och schonn net méi gutt. Dat ass och zum Deel eeben, dat hunn ech och elo rezent eréischt gelies, datt ganz vill. Vun de Lidder virdrun? Jo, ganz vill vun de Lidder virdrun, déi si jo si vun hinnen natierlech geschriwwe ginn, bis, ech menge bis bis den Jasper gaangen ass. An dono, leider Gottes, op deene leschten Albumen hunn halt d'Producers och erëm, an dat Thema hate mer jo scho méi wéi eng Kéier, esou wann d'Producers e bëssen ze vill d'Hand driwwer halen, Ech mengen de Moment ass et esou, esou zum aktuellen Zäitpunkt ass den Anders Frieden, de Björn, d'Geloit sinn déi eenzeg remaining members, ne? Ja. An jo, wat, wat dat ass, also fir mech war Eye the Mask an déi, déi total, total Ännerung vum Genre heescht, also mat Melodic Death Metal hunn si näischt méi um Hutt gehad, mindestens säit zwee Albumen net. An dat ass, kanns de scho bal, jo, ass et Alternative Metal oder Modern Metalcore vläicht, vläicht ënnerstellen. Dat ass net méi dat, wat se soss gemeet hunn. Mee dat ass wéi de Pit seet, ok, dat ka jo alles schéin a gutt sinn, dat, mee soulaang et gutt ass. An et ass, et ass net méi gutt. Et ass einfach nëmme gutt. D'Fro, déi ech d'Fro, déi ech mer e bësse stellen, ass, Wëll d'Band deen dote Sound hunn oder wollt se domadder eng aner nei Listeners kréien oder nei Listeners kréien? Schwéier ze soen. Dat ass dat, wat ech mech wierklech froen. Wa se elo wierklech dee Sound wëllen, halen ech nach iergendwéi fir gutt, gell? Mee wa se dat elo wierklech just maache fir. Ech soe mol wéinst dem Geld an der Sue, gell? Ahh. Ech denke bei hinne kënnt natierlech och dozou, si si schonn eng Zäitchen dobäi a si sinn, zumindest déi lescht puer Joren nach ëmmer, egal wou se konnten optrieden, ware se ëmmer Headliner, weess de. Natierlech esou eppes ass ass schonn nice, du kanns der u sech, ech wëll net soen erlaben a maache wat s de wëlls, mee wann dat hire Choix ass, dovu fortzegoen, dann dat eenzegt wat ech mer da géing wënschen, da benotzen e méi deen Numm, well Dat huet guer näischt méi mat deem ze dinn, iergendwéi. Jo, dat ass elo natierlech iwwerdriwwen, dat ass meng perséinlech, mäi perséinleche Point de vue. Mir hu schonn, natierlech, Metallica has de gehäit, déi kéinten genau dat selwecht maachen, weess de. Awer Opeth och, gell? Opeth och, an, mee awer. Jo, ech muss der do awer wierklech Recht ginn, also. Ech huelen elo mol einfach d'Beispill vun Only for the Week. Mir hunn eng Kéier Only for the Week hu mer op der Clayman, Original, mir hunn d'Only for the Week op der Tokyo Showdown, mir hunn elo Only for the Week op der Remastered, an da gëtt et do nach esou en offizielle Live-Video, deen ech net ka lauschteren. Also et deet mer wierklech leed, esou gutt dat Lidd ass, mee dat wat si an deem Live-Video do maachen, ech ka mer et net ulauschteren, well et ass fir mech Net méi in flames, dass ass einfach fir mech schlecht, dass ass, et huet näischt méi mat deem ze dinn, wat et virdru war. Mir sou wat wat s de gesot hues, wann ech do hätt misse bezuelen fir eran, wëll ech meng Suen zréck huelen. Jo, dat dat hat ech séier esou gesot an et ass an et ass och mä et ass och dat wat ech mengen. Also ech hunn In Flames mengen ech zweemol live gesinn hei a Lëtzebuerg, ech war zweemol begeeschtert, mee wann ech awer elo kucken hir live Performance, bon musikalesch nach ëmmer gutt, mee de Gesang. Jo, nee, wéi gesot, ech hätt gär mäi Geld erëm. Dat ass traureg, mee dat ass leider esou. Also elo wous de du geschwat hues, also si haten eben hiren den Album Clayman hate se elo virun kuerzem, wat virun zwee Joer mengen ech war et, hate se en remastered gehat an dat war, Menger Meenung definitiv e ganz grouse Feeler, well et ass et ass mat ënnert de Fansinn de beléiftesten Album a wat se drauser gemaach hunn ass einfach net dat ass dat ass einfach schlecht déi mer leed do muss ech wierklech soen dat ass schlecht wat se drauser gemaach hunn gell Nee, dass et dass huet leider ugesot, de de esou de de Saachen ze Sound maachen. jo mee Fir wat och ëmmer. d'Riffs de Sound an alles gell dat dat kléngt am Original awer trotzdem vill méi wuchteg muss ech soen gell an Ebe ebe grad denken ech och well et net esou Déi éischt Claimen waren anere Budget, gell, et waren aner Zäiten. Dat ass e gäil produzéierten Album, a wisou gees de en Album wou wou gutt ass a wou och bei de Fans e grousse Standard ass, wisou gees de sou eppes nei maachen? Also elo géing e soen mir huelen Luna's Train oder keng Ahnung Jazzterways nei op. Vu mir aus kënne se gär maan, mee ech mengen deen Zuch ass fuert gär, mee deen Zuch ass egal wéi fort. Jo nee also ech muss dann och dem Pit Recht ginn, also wann ech giff maach dat net in flames, looss dat esou si wéi et ass, well wéi gesot ass och fir mech Clayman nei ophuelen, also dat ass fir mech schonn, also eigentlech bei all Band déi soen mir huelen en Album nei op ass fir mech scho sou eng Red Flag wou mer seet sou ok eventuell ass déi Grupp do. op en Enn komm, wou se nëmme weess, wat soll se elo maachen an wéi kënne mer elo nach de Leit Geld aus den Täschen zéien. Jo, a se wëllen net an d'Zukunft kucken, mee komm mir profitéiere vun eiser Vergaangenheet, well mir bréngen et net méi. Dat ass leider dee Message, wou. Dat ass dat, wat ech och fäerten, jo. A wann ech den Album esou kucken, ech muss gestoen, ech fannen en net schlecht, mee. En ass awer och, e kënnt bei wäitem net un d'Original erun. Also jein, jo, nee, villäicht, dat ass schwiereg. Dat ass, wéi gesot, ech kucken natierlech och op déi lescht Albumen, déi si erausbruet hunn. Mee fir mech, Clayman nei ophuelen hätt net misse sinn, net, op alle Fall net an deem dote Stil. Also dat ass näischt Neies do, et ass awer och näischt Ales do, entre guillemets. Dat ass, ech weess net, dat ass einfach nei opgeholl an et gefält mir perséinlech net, muss ech soen. Ech fannen et sollt och net ëm eppes goen wat einfach scho vu vir raun verdammt gutt ass gell, sollt yeah. never change a winning team gell, sollt sollt se eppes net verkacke goe gell. Ass wann Metallica lo äh, keng Ahnung Master of Puppets géif remasteren oder ja, weißt du, was, äh, White Lightning. Dat wollte jo grad soen, well déi hu wëlles dëst Joer, wann dat ass, wann dat wouer ass, dat gëtt geteased. Gouf virun e puer Woche gouf et eng Foto op der Metallica Social Medias an esou weider. Black Album feiert menges seng 25 Joer oder esou. Nee méi, nee nee nee wat ass et? 35 oder esou, iergendwéi esou eppes. Ech weess net, et ass 19 an déi 90. Ja, dann das ist das eine Runde, mengen ich mal. Oder auf jeden Fall ähm, gouf gemunkelt, dass den och nei opgeholt soll gin. So. Ja, sinn ech direkt aus. Ja, kann mir klappen eng Kéier. Ass Metallica esou sou eng Saach fir sech. Ja. Den eenzegen Album, dee se kënne remasteren, dat ass Saint Anger. Absolut. An am beschten remasteren, andeem se soen, dee gouf et ni.

Jo. Gutt, sinn dat elo nach ëmmer déi al, déi och wéi gesot déi al Albume gelauschtert hunn? Sinn dat méi nei, nei, also nei Leit, also méi jonk Leit, déi just déi, déi Albume kennen, déi mir perséinlech elo net esou gutt fannen? Dat ass eng grouss Fro, mee et ass, jo. Also ech denken déi Leit déi déi en neien, rezenten In Flames Shirt hunn, sinn definitiv Leit déi nei dobäi komm sinn an déi mat deem Genre kënnen eppes ufänken an mat deem wat In Flames de Moment mécht. Ech perséinlech jo, fir mech ass In Flames definitiv Giesecke. Do kënnt näischt méi. Also ech ka mech do nëmmen wierklech dir uschléissen. Ech hu mer wéi gesot och. Dee rezentsten Album vun hinnen, Net Clément, ugelauschtert an ech sinn zu deem Entschloss komm, obwuel ech geduecht hunn, ja, In Flames ass net méi dat, wat et ass. An ech muss soen, jo, mat där Unnahm sinn ech richteg. In Flames ass net méi dat, wat et ass, mä ech kann awer net soen, datt In Flames schlecht ass. Et ass just, ech ka mech net méi domat identifizéieren an et gefält mir perséinlech net méi. De Gros op alle Fall. Et, wéi gesot, et sinn ëmmer erëm Lidder, wou den Ufank, wou ech da soen, ah tja, jo dat doten ass In Flames, dofir wëll ech esou a lo Power. An da kënnt einfach näischt. Dat ass e bëssen traureg, mä et ass, et kënnt einfach näischt méi hannendrun. Et ass ze clean. wou op aneren Albumen net esou present war. Ech mengen wann ech aner Albume kucken, wéi ebe gesot We Root to Remain, Soundtrack to Escape, wat koum dono, Com Clarity, do waren och schonn déi eng oder aner clean Lidder drop. Ech mengen The Chosen Pessimist ass e wonnerbart Lidd, dat ass mega, mee et war dat eenzegt, et war dat eenzegt op deem Album wou clean war, wou lues war. An äh, du sees also, du gings der, wann se der do kéints eppes wënschen, du gings der einfach wënschen, dass eng gewëssen Erde erëm do ass a vläit och carrément en anere Gesang. Äh, nee, dass se einfach mam Gesang erëm zréckkommen op deen, dee Stil, dee se, wéi gesot, am Reroute to Remain haten, bis Come Clarity, well et ass awer. Wat dach, no Con Clauti koum nach en Album, nee do war nach esou eppes. Some Sounds of the Playground Fading. Ah richteg jo, bah deen hunn ech mer leider och scho mol nemmi eragezunn well ech einfach just jo. Ja ech kennen déi och guer net, déi an Sour and Charms hunn ech ni gelauschtert muss ech éierlech soen. Ech hunn mer se och ugelauschtert an och Battles an ech muss soen déi zwee Albumen ech packen se einfach net. Ech kann mer se net ganz ulauschteren. Ei de Mask hunn ech mer ugelauschert, einfach just fir ze kucken, wat ass dat rezenst. An do ass wéi gesot de Fazit ass, jo, dat véiert Lidd, réischt dat véiert Lidd zitt mech dann an de Bann. An 't ass och dat eenzegt. Dat lescht Lidd do ass och clean, mee den Intro vum Lidd, deen ass einfach, also do gesinn ech In Flames, dat ass richteg In Flames, e cleanen Intro, gutt melodesch. Mee dat war et dann och. Dat kënnt, wéi gesot, leider näischt méi dono. Et ass schued, mee et ass, jo. Ech mengen zwar och mat deem, du sees et esou, In Flames huet wierklech d'Tendenz, vill Lidder esou unzefänken, dass de sees, Ohh, dat do ass In Flames. Esou deen typesche Sound. Duerch, weess de, fir dech esou, ech wëll net soen ze lackelen, mee esou, Wow, jo, dat do kléngt erëm wéi virdrun. An da fënns de u sech, fënns de u sech d'Lidd. Bon, guer net esou schlecht, vläit och ganz gutt. A wann s de da méi genau kucks, ass et esou, ah, dat ass u sech e Repeat vun engem Repeat vun engem Repeat. Den Intro ass ëmmer bommegäil, oft ass dat esou, gell, ganz oft, an dann dono ass u sech stécht näischt doranner. Ja, dat ass mol nach net, dass, also ech géif dat elo nach e bësse weiderféieren a soen, dass dat Musikalecht, wat d'Gittar ugeet, Bass ugeet, An och Batterie a sou weider, dat ass, dat ass alles manner flott, mä et ass dann de Gesang an den, de Pace vum Lidd, also d'Schnellegkeet vum Lidd, beziehungsweis, jo, d'Aggressivitéit vum Lidd, déi ass einfach net méi do. Et ass, et ass e bësse sou eppes, wéi soll ech soen, bei verschiddene Lidder op der. Hei de Mask hunn ech heiansdo d'Impressioun ech géif, merde wéi heescht déi Grupp elo scho méi aus den 2000 er do, Bad Religion, voilà, ech géif heiansdo hunn ech d'Impressioun ech géif Bad Religion lauschteren an do denken ech mer dann esou ok dat ass dat ass awer wéi gesot net dat firwat ech In Flames wëll lauschteren, ech sinn net dofir hei, voilà dat ass net dat firwat ech dat dote elo lauschteren, wat soll dat do. Jo ech verstinn. Ech froe mech just och bëssen, ob de Problem bei äis läit, ob well mir äis einfach verännert hunn, punkto deem wat mer wëlle lauschteren, oder ob et effektiv d'Band ass, oder déi zwee gläichzäiteg. An ech denken, dass e bëssen eppes vun deenen zwee. Dass fifty fifty ass. Also ech géif och soen, dass et déi zwee ass. Bon, ech muss wéi gesot awer do soen, dass, also fir mech ass et fofzeg fofzeg, obwuel ech awer soen, sou, ja, d'Band liwwert net méi dat wat ech vun hinnen erwaarden. Well géife si muer en Album erausbréngen, deen eent zu eent wéi Tree Roots Remain géif sech unhéieren, jo, da wär ech warscheinlech erëm deen Éischten, deen an der EMP do en In Flames T-Shirt bestellt oder esou, falls et dat nach gëtt. Gëtt et dat nach? Wee weess dat? Ah ja, tja, voilà, weess de, da géif ech och e mat In Flames T-Shirt do ronderëm lafen. Mee dat, wat si haut maachen, wéi gesot, do kann ech mech leider net méi domat identifizéieren. Wat schued ass, wat wierklech schued ass, well ech halen In Flames wierklech héich, ignoréieren awer do eigentlech d'Existenz vu verschiddenen Albumen, esou no Gone Clarity, well déi gëtt et einfach fir mech net, ass ni geschitt. Jo, dat ass och, jo, dat kann, dat kanns de dann och maachen, ech mengen, Jo dat ech mengen si mat vill mat ville Bands ass et leider esou do an do si mer dann bei deem Punkt esou jo mir veränneren eis, eng Band verännert sech also elo In Flames mécht nach ëmmer awer Alben um Lafband ass dat vläit do net gutt weess de. Jo jo jo. Jo en plus se si bei engem grousse Label ne, dee Label ass och bekannt fir leider seng och manner gutt Storyen, Schattensaiten ne an mee jo ech mengen du hues Verpflichtungen ze erfëllen ob dat elo gewollt ass oder net. Ech denke fir si ass et einfach mir maache sou laang bis bis mer bis mer nemme kënnen. Ob et ob et de Leit gefält oder net interesséiert se net well se wahrscheinlech ëmmer wäerten awer nei Leit fannen

Wat hu mer nach? Mir hunn Napalm Records, mir hunn Relapse Records, mir hunn masseg vill Record Labels, déi just Metal-Saache produzéieren. Mee voilà, ech menge wann s de dann e Producer hues, an e Producer, dee schonn deng Lidder schreift, an 90 Prozent vun deene Lidder schreift op deem Album sinn, esou, jo mee där wësst awer wéi s de Lidder schreifs, wisou méchs du et dann net selwer? Elo hues de dann einfach e bësse méi Zäit. Ech wosst dat effektiv net, datt si Lidder nëmme selwer schreiwen mëttlerweil. Dat fannt ech och e bëssen. Also säit den Jesper fort ass, ass villes opgedeelt ginn. Se hat jo dann nach en anere Gittarist, huet dee geheescht Englin iergendwéi, deen ass du komm an du huet hien mat geschriwwe mam Björn an dat ass awer och ëmmer e bësse manner ginn an ech weess datt säit säit Battles mengen ech schreiwe si zwar mam Producer, mee dat ass esou keng Ahnung. Wees ee méi ka gären Zopp verdierwen, gell? An jo, dat géif awer och Sënn maachen, also leider schonn, wann ech kucken, wéi gesot, also hir Album, also d'Qualitéit a mengen Aen vun hiren Albumen ass steteg no ënne gaangen an deene leschte Joren, also mir hunn se jo elo ugeschwat, den leschten 10 Joer, voilà, et géif Sënn maachen, wann do einfach just nach gekuckt gëtt wierklech hei d'Kou ze sträichen, bis datt näischt méi erauskënnt. Also ginn och Leit einfach fir Tatsache gesat a gesot, hei mir hunn, ech hunn déi Idee, ech wëll d'Band dohinner bréngen, mir schwätzen eng ganz nei Clientèle un, och entre guillemets, a mir maache elo eppes fir déi ze pleasen. Wou si da vläicht och soen, esou jo mir hunn elo esou laang dat gemeet, et wëll kee méi Melodic Death Metal lauschteren, wat awer net wouer ass, well wann ech da kucken, Dëst Joer bréngt At the Gates nach en Album eraus an At the Gates kléngt nach ëmmer d'selwecht. Mir hate virun zwee Joer Soilwork, och Göteborger Zeen, mä se iwwerschreiden, si sinn och gär op engem Niveau gehale wéi In Flames. Déi Leit hunn déi eng léiwer, déi aner dat léiwer. Déi sinn, déi kenne sech och ganz gutt, dat huet jo deen ee Videoclip deemools Trigger hat den In Flames huet Trigger de Videoclip gemeet.

Das ist okay. Äh, ja, voilà, das ass äh, eng Béier ze vill. So, äh, äh, nee, mé ähm, dat war wéiklech also wéi sot ech jo och in Flames äh, hei zu Lëtzbech puermol gesinn. Ech meng Salwa hunn ech äh, waren zu Bréck mat Dir gekuckt. An äh, et ass eppes anescht, dat Salwa kéiertch einfach un wie quasi vun der CD, während deems in Flames Héiert sech d'Musek vun der CD, also de musikaleschen Deel héiert sech u wéi vun der CD, mee wat heen am Gesang mécht, heiansdo hunn ech emol d'Impressioun gehat, dass heen einfach keng Loscht hat do ze stoen an einfach just deen Text do erofgeleiert huet, just fir en ze, fir et gesongen ze hunn entre guillemets. An jo, dat, dat spillt wéi gesot och alles a meng, mäi Point de vue do mat zesummen, deen ech elo iwwer In Flames hunn, deen ech och elo scho méi wéi eng Kéier ugeschwat hunn. An ech hat och schonn ëfters d'Gefill, datt dem Anders seng Stëmm an de leschte Jore live immens ofgeholl huet. Jo, et ass just méi esou Sprechgesang entre guillemets. Et ass just nach clean, et ass net méi esou vill Gejäiz. Wéi gesot, dee Live-Video, deen offizielle Live-Video vun Only for the Week, Déi rezenteste. Ech muss mer dat herno ukucken. Nee, also looss et sinn, just fir ze wëssen. Also fir mech, et war einfach enttäuschend, enttäuschend, zumools wéi gesot, well dat, dat ass dat Lidd, dat Lidd schlechthin fir mech, wéi gesot, Tokyo Showdown, an dat war dat Lidd fir mech, an du hunn ech dat do gelauschtert, an ech hunn et mol net fäerdeg gelauschtert, ech hunn et einfach net iwwert d'Häerz bruet, ech war wierklech schonn no den, der éischter Minutt, Hunn ech gesot, Nee, nee, maach dat doten net, well du bass just enttäuscht. Maach dat elo aus, lauschter nach eng Kéier den Only for the Weak vun der Tokyo Showdown an bass zefridden. Mee jo, dass ass schued, dass ass traureg. Ass dat gutt, ass dat schlecht? Tja, dat ass d'Fro, jo. Dat ass d'Fro, dat ass erëm, jiddweree muss dat fir sech decidéieren, ne? Jo, ech mengen, dat kann een och dann déi Leit, déi hei nolauschteren, decidéiere loossen, well mir hu elo scho ganz vill, ganz vill gestridden a ganz vill diskutéiert iwwer, iwwer In Flames. An ech géing soen, mär loossen et och mol esou do stoen. Ech muss awer nach soen, datt trotz. Ass mir schäiss egal, ech schwätzen awer weider. Trotz allem ass. In Flames nach ëmmer eng Band déi bei mir haut nach ëmmer um Handy drop ass. Ok et sinn zwar déi al Albumen, awer ech schätzen d'Band trotzdem nach ëmmer immens vill fir dat wat se deemools gemaach hunn an. Jo jo absolut absolut, also ech wéi gesot mäin Fazit ass, och nodeems ech mer eben elo déi Lidder elo, déi rezent Lidder méi oft ugelauschtert hunn, mäin Fazit ass wéi gesot, In Flames ass net schlecht, ech kann net soen dass se schlecht sinn. Mee ech ka mech wéi gesot net méi dora erëmfannen, dass wann ech elo wierklech wëll Musek lauschteren an deem Stil, géif ech net méi op In Flames zréckgräifen. Dat ass e bësse schued, wéi gesot. Ech hunn eng Iddi wat mer elo aféieren, zumindest dass mer ëmmer kënne propper ofschléissen, well et ass ëmmer awkward, mir wëssen ni wéini dass mer sollen ophalen. Ass scheiss egal. Mee da soen ech, da komm mir maachen einfach esou, mir hale lo all Episod wou mer maachen mat engem, ween huet nach e Fazit oder e leschte Fazit zu deem Thema an da froen ech einfach, wat Fazit Pit, Fazit vun In Flames? Ech si lo fäerdeg, ech hu mäi gesot. Ok, ok, looss mer esou soen, wat sinn dann einfach lo nach spontan är dräi Liblingsalbume vun In Flames, déi der trotzdem, trotz allem wat déi Band, Bandgeschicht hannert sech huet, Emmer am Herzen wert behalen. Jo also fir mech wéi gesoot Tokyo Showdown, also do get et keen aaneren. The Rule to Remain ass och nach wonnerflott, also ass och nach eppes waat ech serieux esouguer lauschteren gi erop a roof. Do get et e Lidd Freefall, also do gin ech nach emmer ab wéi Zitz wann ech d'héieren. Jo dat ass dat mam Keyboard um Ufank gell? Jo genau genau et ass fänkt esou ganz komesch verspillt wéi eng Spillauer. Jo esou esou bësse esou schloflidd esou an dann geet awer fuerchtbar virun an nom drëtten Album muss ech der ganz éierlech gesot soen The Colony dat ass wierklech jo Okay. Hun elo mei total vergiess ze erwähnen. Ja, nee. Nee, ass do net och, ass do net Jotun drop an. Do ass Jotun drop an Anybody the Invincible an Episode 666. Ja, ja, voilà, ja, nee, dat ass genau, dat sinn déi Lidder déi mech markéiert hunn, déi mer gesot hunn hei, In Flames ass déi Grupp, et gëtt keng aner. Metallica ass wurscht an deem Fall, sou dat sinn déi dräi, dräi Albumer. An wéi gesot, fir mech ass et, ech kann net soen, dass In Flames schlecht ass, mä se maachen net méi dat wéi virdrun, fir mech, fir mech perséinlech. Do kann ech mech just uschléissen, och punkto Alben. Also ech hat zwar elo virdu gesot, ok, Clayman, Read What You Remain an Soundtrack To Your Escape, mä wann ech elo einfach misst ee wielen, da muss ech, da muss ech Read What You Remain huelen. Deen, deen, deen ass, dat ka komme wat wëll. An ech muss souguer nach soen, dass Calm Clarity souguer och nach eng gutt Plaz bei mir am Häerzen huet. Nee, ja, do ass awer. Den ass gutt, den ass net schlecht den awer. Ja bei mir ass et och Clayman definitiv äh, bei mir Platz sinn gekrënnt. Äh, ech hun Jester Race immens gär. Mhm. Di ass al, Di ass knaschteg, ech hun ze mega gär. An dann och We Would Remain definitiv, Dir huet och eng special Platz an mengem Häerzen. Jo, jo, ok, en ass wouer. Jo, bah gutt, ech muss natierlech och soen, den Tokyo Showdown war esou e bëssen esou en eng Rekapil Rekapitulatioun vun deenen Albume virdrun. Dofir kann een dat elo net onbedéngt als Album selwer zielen, mee. Jo, egal, egal. Mee wéi gesot, dass dass dass alles wat viru Come Clarity komm ass, Come Clarity géif ech nach matzielen, fannen ech gutt. Alles wat dono komm ass, jo, d'Band huet sech evoluéiert, ech hu mech evoluéiert an jo, leider net si mer an déi selwecht Richtung gaangen. Gutt, gutt. Da maachen ech da lo Schluss. Ok, ech wëll. Maja, mee wéi gesot, mir loossen d'Leit dobaussen decidéieren. Ech mengen, déi Leit, déi heino lauschteren, deenen ass de Begrëff In Flames oder deenen ass d'Band In Flames sécher e Begrëff. An deene brauche mer net ze soen, wat gutt ass a wat net gutt ass. Déi hunn hir eege Meenung dozou. Mir hunn eis Meenung präisginn. Jongen, ech géing soen, dat war et fir haut erëm bei Kaméidi. A mir bedanken eis beim Sam. fir de Besuch. Vläicht äh, ja, huet de Blut geleckt an da wëst ze mat mat. Dat gesi mat dann, dat gi mat der an noer Zukunft dann. Eventuell. Eventuell. Perhaps. Cool. Ja, perhaps. perhaps. So. Ja. An dann äh, wënschen ech ech en ganz schéinen Owend, Dag, Nuecht, Bar Mitzwa, keng Ahnung, wat, wat grad kënnt. Merci fir d'Nolauscheren.